Salam dostlar! Hemmäňizi Täze tanyş YouTube kanalyna hoş gördük. Men siziň bilen Ahmet Hezretow. Ilkinji bölümimizde siziň bilen Fuji Film X-T4 kamerasyny tanyşdyrjak. Bu kameranyň esasy aýratynlyklarynyň biri. Bu kameradan Iki ýyl öň çykan XT3, Fujifilm XT3 den näme tapawut boldy, näme özgerişlikler boldy diýseňiz, birinji agzapgeçjek özgerişlikleriň biri ekranyň ýokary aşak, öňe yza we gapdala öwrülmegi. Bunuň peýdasy näme? Siz özüňizi vlog şekilinde wideo düşürýäňiz ýa-da kamerany bir ýerik, ykjam bir ýerik goýduňyz özüňizi wideo ýa-da surata aljak bolýaňyz. Bu kamera siziň özüňizi görmegiňizi we wideony, suraty kontrol etmegiňize peýda edýär. Ikinji aýratynlygymyz, munda esasy meni özüne çeken aýratynlyklaryň biri hem göwresi. Göwresine şeýle seredemizde, bärde üç-dört sany, hatda bäş sany tegelek knopkalar ýer alýar. Knopkalarda meň özüne çeken zat birhili öňki has irki döwrüň kameralaryny täze model kamerada görkezjek bolupdylar şo howany berdiler. Ondan daşaram sekuntda on alty kadr suraty düşürip bilýär. Bul em esasy aýratynlyklarynyň biri. Kamera bilen bilelikde lens on sekiz elli bäşlik lens hem çykýar. Bu kameranyň ýene bir aýratynlyklarynyň biri. Siz özüňizi vlog düşüreňizde ýa-da haýsy bolsa-da bir hereketli wideo düşüreňizde bu lensde optiki stabilizator we göwrümde ibis stabilizatory ýer alýar. Bu size ýaňky diýşim ýaly wideonyň titremeginiň öňüni alýar. Ondan daşary hem bu esasy şu kamerany alaňyzda esasy meň size maslahat berjek zatlam Kameranyň menýusynyň düşündiriş wideolaryny görüň ýa-da muň bilelikde çykýan kitapjygy katalogyny okaň. Sebäbi muň ýaman çylşyrymly bir menýusy bar. O menýusyny menem intäk doly öwrenişip bilmedim. Sebäbi bu kamerany alanyma intäk kän wagt hem bolanok. Şeýle görşüňiz ýaly. Menýusy şular ýalyrak. Diýseň çylşyrymly, ýöne pikir edýän men iň ýakyn wagtda öwrenişjegime ynanýan. Sebäbi men hem birnäçe tanyşdyrýan, öwredýän wideolar gördüm. Ondan daşary aýtsak, bu kamera kim üçin? Bu fotoapparat kim üçin? Bu fotoapparat ähli surat ýa-da wideo düşürýän adamlar üçin niýetlenen. Sebäbi, esasy sebäbi bu fotoapparat sen meselem öýüňde maşgalaň bilen gyzykly pursatlaryňy ýazga geçirjekmi, wideo düşürjekmi ýa surat aljakmy? Ýa-da sen Amator şekilinde surat ýa-da wideo düşürjek bolsaň, bu kamera seň üçin ideal kameralardan biri. Dostlar, bu gün biz Fuji Filmiň Tokiodaki esasy magazinine geldik. Bärde men size Fuji Filmiň beýleki kameralaryny we beýleki aksesuarlaryny görkezmekçi.

Bilen size baglylykda-da aýratyn bir wideo etmekçi fit bolsa. We bärde görşüňiz ýalak men XT dört barada öň size aýdypdym. Iki sanat reňki ýer alýar. Bir reňki gara, beýlekisem greý. Indi bularam men özüm has greýini gowy göremsoň, şuny tanadamda şuny görkezmäge has makul bildim. Medoslar bärde bolsa esasy ýagtylyk, yşyk bermek üçin ulanylýan aksessuar bolup ýer alýar. Şeýle-de görmek, bärde birnäçe sany softbokslar dur. Başga-da bärde aksessuarlar tapyp bilersiňiz. Dostlar, bärik gelenizde siz arkaýyn haýsy kamerany aljak diýseňiz ýa-da haýsy kamerany aljagyňyzy bilmeseňizem ýa-da imенно X-dört aljak bolsaňyzam bärik gelip ýörite işgärlerinden sorap, isleseňiz daže ulanyp,

Ve diğer taraftan da şeklen de çok seviyorum.
Dawut dostlar, e, Murad abiniň diýşi ýaly, galkyň bärik gelip, her hili kamera ýa-da aksesuar aljak bolsaňyz, galkyň gelip, çekinmäň, nähili soraglaryňyz bar bolsa, nähili kelläňizde pikirleriňiz, zatlaryňyz bar bolsa, galkyň gelip sorap alyp bilýäňiz. Isleseňiz, hany men barlap görjek, eýdip görjek, oý, aýlesin, beýlesin görjek diýseňiz, hiç meselesiz, galkyň gelip sorap bilersiňiz. Murad abimiz size ýardymjy bolurlar. Evet.

Hawa dostlar, ilkinji täze tehnologiýa bölümimiziň hem soňuna geldik. Indiki wideolarda görüşýänçäk, hoş sag boluň!